Robin.
Joël. Wat méchs du, wann s du mat dengen Elteren an der Stuff sëtz an dir kuckt zesumme Fernseh an da kënnt wéi aus dem Näischt op eemol eng Sexzeen um Fernseh? Alles ufänken a fortlafen. Nee, dat wär mir carrément immens désagréabel. A bei dir? Et hänkt warscheinlech dovunner of, wat fir eng Zort vu Sexzeen et ass. Vläicht giff ech haut einfach probéieren weider ze kucken an mer näischt umierken ze loossen, mee et ass awer eppes wat een iergendwéi peinlech beréiert sou Saachen mat den Elteren ze kucken, grad och well déi dann oft wann ee Kand war sou eng Reaktioun haten vun du däerfs dat net kucken oder kuck wech oder engem d'Aan zougehalen hunn. Ech mengen dat ass bei mir zwar net geschitt mee datt ech jo sou den Kanal gewiesselt hunn an sou jo datt een bëssen sou eng komesch

Moien a wëllkomm bei enger neier Episod vun méi wie Sex. An mir schwätzen haut iwwer en Thema, wat éischter e bëssen awkward ka sinn. Vläicht net fir jiddereen, mee wéi der elo schonn héieren hutt am Intro, ass et fir mech an de Robin awer schonn En Thema, wat eis éischter mat méi komesche Gefiller hannerléisst. Et geet nämlech ëm d'Thema Elteren an am wäiteste Sënn an natierlech méi speziell ëm Elteren a Sexualitéit. Robin, wisou giffs du dann alles ufänken, wann giff eng Sexzeen um Fernseh kommen an deng Elteren kucke mat dir grad Fernseh? Also éischtens wëll ech souwisou alles ufänken all Kéiers wann eng Sexscene kënnt, well keng Ahnung Leit déi Leit déi ech net kennen bei dem Sex ze gesinn ass mer einfach nëmme mega onangenehm. Dat huet wahrscheinlech ganz vill mat menger Asexualitéit an Demisexualitéit ze dinn, mee ërgt mech an ech si sou aah no, don't wanna see it. Och mat mengen Elteren dann am spezifeschen. Virun allem meng Mamm ass ëmmer, hir ass et onangenehm an si iwwerspillt dat dann awer andeem se mega domm a kannereg Remarke mécht. Ah jo, ok.
An dat mécht dat Ganzt da fir mech nach méi onangenehm, well déi sinn dann och ëmmer ultra op si oder op eis bezunn. Dat heescht, dat ass dann net esou eng Remark esou in the void, mee dat ass dann ëmmer op iergendeen am Raum bezunn. An dat mécht mech dann nach méi uncomfortable. An ech hu wierklech keng Ree méi opgehal, Filmer mat mengen Elteren ze kucken, déi ech net kennen. Wéi ech d'lescht Kéier erëm zu Lëtzebuerg war, hunn ech mat menger klenger Schwëster, ech menge mir hu feiert d'éischt Hobbite gekuckt an duerno d'Lord of the Rings, a meng Eltere soten ëmmer, Oh jo, mir wëllen net matkucken. Am Endeffekt souzen se dann awer do mat eis d'Filmer ze kucken. An dat ass ok, well ech déi Filmer kennen an ech weess, dass keng Sexszeenen dra sinn. Mee ech kucken awer mëttlerweil keng Filmer méi mat mengen Elteren, déi ech net am Viraus gekuckt a gescreent hunn, ob Sexszenen dra sinn, well et mer einfach sou onangeneem ass wéinst menger Mamm hire blöde Kommentarer. Wéi ass dat bei där? Also meng Mamm mécht keng Remarken iwwert dem Legolas säin Hënner, mee.
Oh, meng Mamm mécht der!
Dat ass e bësse wéi ech gesot hunn, dat ass einfach awkward an dat geschitt awer och net esou oft, well mer net immens oft Filmer oder Serien gemeinsam kucken. An oft kucke meng Elteren Saachen, déi si schonn gesinn hunn. Also si si vläicht éischter déi, déi déi Saache schonn ofsécheren oder dann geziilt de Programm wiessele kënnen oder einfach ufänke mat schwätzen iwwer iergend een anert Thema, sou dat ech dann ofgelenkt si vun deem, wat um Fernseh leeft. Also dat ass natierlech och eng Taktik. Fir mech hänkt et e bësse vun der Aart vu Sexzeen of, well et gëtt esou déi, soen emol, klassesch Net-Sexzeen, déi eng Sexzeen soll sinn, wou dann iergendwéi Leit esou ganz kuerz ze gesi sinn an dann ass schonn haarde Cut op den nächsten Dag. Dat fannen ech net esou schlëmm, mee ech kinnt mer awer och virstellen, datt et Zeene giff ginn, déi ech immens onangeneem giff fannen. Ja, ech menge bei mir ass och ëmmer de Facteur, deen do derbäi spillt, ass, dass ech immens romance-repulsed sinn. Also ech sinn aromantesch a romance-repulsed. Dat heescht, grad a Filmer, Sexszeene sinn oft ultra-romantesch an einfach kitscheg an do sinn ech och scho sou, Ëaah, ëh. An dann och nach d'Priemleit beim Sex. An ech fannen och déi Szenen, wou et denger Fantasie iwwerlooss ass, wat se elo gemaach hunn, dat kann ech nach iergendwéi handlen esou. Ëmmerhin ass et do dann nëmmen den Ih, Romance an net och nach den Ohh, Friemer beim Sex. Dat ka ganz tasteful gemaach sinn. Ech fannen och, dass Sexszenen u sech mega tasteful gemaach kënne sinn, also och wa se méi explizit sinn. Mee ja, ech ginn der Recht. Mee ech fannen, also zumindest meng Mamm kritt souguer bei de. Ugedeit, dem iwwerloossen denger Fantasie wat genau geschitt ass, Sexszenen hi fir Kommentarer ze maachen, an dann muss ech zu deene Gefiller déi ech dann ze managen hu vu sou euh Romance an euh Freemer beim Sex zu deenen ech keng Relatioun hunn, muss ech dann och nach hier Kommentarer handhaben an et ass net onbedéngt déi ultra krass emotional Aarbecht, mee et ass awer vill emotional Aarbecht dofir dass de am Fong just wëlls e Film kucken. Mhm.
Ech gleewen der dat. Mee jo, also et ass iwwerhaapt e bëssen esou, Elteren a Sexualitéit ass en Thema, wat oft awkward ka sinn. Ass bei mir och esou. An dat huet am Fong schonn bei der Opklärung ugefaang. Robin, bass du vun dengen Elteren opgekläert ginn oder ass dat éischter esou op der Strooss geschitt oder an der Schoul? An has du keng awkward Momenter mat dengen Elteren?
Also sou bessi vun allem. Den Dengen ass dass meng Mamm huet Opklärung ni erwänt an iwwerraschenderweis, also hautdesdag hunn ech mat mengem Papp eng besser Relatioun wann dem Thema Sex geet, well mer einfach eng ähnlech Astellung zum Thema Sexualitéit hunn an wéi eng Plaz en at eisem Liewen hunn a wéi mer dermat ëmginn. Dat heescht mat him hunn ech mëttlerweil Eng relativ gutt Relatioun, also hie mëscht sech och zum Beispill ni a meng Saachen an, mee en seet mer heiansdo esou eppes sou, weess de, sou à la pass gutt op d'Job an dat an dat an dat. Mee wéi ech e Kand war, war him d'Thema Sexualitéit ultra onangeneem, also mat eis, net mat anere Leit, mee mat eis, senge Kanner. An ech mengen, dat hänkt och dorun, dass mäi Papp ëmmer immens, immens drop opgepasst huet, dass een him näischt ënnerstelle kënnt, wann et zu eis kënnt. Also well hien hat halt zwee kleng Meedercher an hien ass an de Fofzeger, Sechzeger grouss ginn. An ech mengen, hien hat ëmmer wahnsinneg Angscht, dass iergendeen denke kéint, dass hien eis eppes doe kéint an eis giff ze no sinn oder esou. An ech weess, dass hie mer deemools, ech mengen, ech war am drëtten oder véierte Schouljoer, hie koum bei mech an hien huet mer e Buch an de Grapp gedréckt, e Lëtzebuerger Buch, wat am Fong sou en Opklärungsbuch ass, sou zimlech süß, ultra hetero a mononormativ, s war awer zimlech süß an ech ka mech nach genau u säi Gesichtsausdrock erënneren, hien huet, wat een net oft a sengem Gesicht gesäit, hien huet e bëssi ashamed ausgesinn an hien huet mech ganz andrénglech ugekuckt an hie war sou, du lies dat, ne? An et war mir sou onangenehm, ech, et war mir sou onangenehm an ech weess och, dass dono am sechste Schouljoer krut de mer en Ziedel mat heem. Jo, mir schwätze lo mat de Kanner iwwer Opklärung, sou Information aux parents. Ech hunn deen Ziedel net nëmme viru mengen Eltere verstoppt an hinnen ni ginn, ech hunn deen Ziedel an honnertdausend mini-kleng Fatzen zerrappt, well ech sou Angscht hat, dass wann ech e géif erfortpuchen, dass der nach een e géif fannen. An also ech sinn nach ëmmer um Rausfanne firwat dass ech als Kand sou. eng staark Angscht a Schimmt ëm Sexualitéit hat. Ech mengen, do kommen e puer Facteure eran an och vill Trauma. Mee doru kann ech mech nach ganz genau erënneren an ech laachen ëmmer erëm, wann ech dorun zrëckdenken, wann ech kucken, wat elo hautdesdaags aus mer ginn ass an där Hinsicht. An dann, jo, vill, vill, vill Strooss, wéi s du et sos, géif ech mol soen. Also ech hu mat mengen Elteren, ech hunn ëmmer eng komplizéiert Relatioun mat mengen Eltere gehat an. ech war nie wirklich enk mat hinnen an schon mal so okay ech verstoppen alles an virum mengen Elteren an dat heescht sech mat menge Frënn geschwaart an ech hunn als Kand vun den 2000 mega vill Internet a sou geléiert a gelies mee schon nie meng Elteren em Rot gefrot wann et em Sexualitéit gaang ass oder och och em Relatiounen war mer ëmmer mega onangenehm wa meng Elteren sech konnten denken, dass ech an iergend ee ver, verkuckt wier oder un iergend engem interesséiert wier. Sou hu ech dat ëmmer alles mega verstoppt. A bei dir, Joël? Jo, dat ass bei mir am Fong relativ ähnlech gewiescht. Also bei der Opklärung war et esou, dat meng Mamm, mengen ech, fir déi drëtte Kéier schwanger war mat menger Schwëster a meng Tatta mer dunn e Buch geschenkt huet an dat huet iergendwéi geheescht Wo, woher die kleinen Kinder kommen oder iergendwéi sou eppes an ech esou, ech weess dat aus dem Bauch vun der Mamm, sou. Jo, mega logesch. Wat gëtt et do méi ze wëssen? Op jiddefalls dat Buch, mat deem sinn ech dann dunn trotzdeem opgekläert ginn. Dat war och wéi dengt, ech hunn dat am Nachhinein iergendwou eng Kéier gekuckt, immens hetero a mono an och einfach net immens gutt. An de Problem mat deem Buch war, dat et keng Duerstellung gouf, wéi Sex da lo richteg ausgesäit. Also 't wär halt sou 3 Kanner déi sou d'Haaptprotagonistinne waren, déi dat dann mat dem Lieser, der Lieserin geléiert hunn, war all déi Saachen déi ee léiert bei der Opklärung, an déi hunn sech dann halt virgestallt wéi hir Eltere Sex hunn a wéi dat kinnt ausgesinn, mee et gouf einfach kee Bild, also keng Zeechnung wéi dat richteg giff ausgesinn, a meng Mamm huet dat zimmlech fäerdeg gemeet, an also ech hat eng laang Zäit nach relativ komesch Virstellungen wat giff beim Sex genau passéieren. well ech einfach esou déi mechanesch Saachen nach net esou ganz verstanen hat an et kee Bild gouf dovunner. Also dat ass vläicht och en Argument, fir seng Kanner ordentlech opzeklären a fir eeschter iwwert déi Saachen ze schwätzen an halt och ze weisen, wat, also Zeechnungen oder, oder Diagrammer oder wat och ëmmer, wat do wierklech passéiert, well wann een Kand ass an et kann ee sech dat net wierklech virstellen, dann huet een herno ganz komesch Virstellungen. Ja, mee hal awer op, well ech hat Zeechnungen a mengem Buch mhm. an dat huet mir net onbedéngt bei komesche Virstellunge gehollef, well et war, et war so eng Geschicht vun engem Meedchen an engem Jong, déi zesumme grouss gi sinn. Also déi sinn an der Noperschaft béid gebuer an hu sech kannt, säit se Bébéë sinn an da si se grouss ginn a si hunn am Fong mhm. so all hir Firsts matenee gehat. An, wéi gesot, ultra heteronormativ a mononormativ sou, mee et war awer am Fong u sech eng süß Geschicht. An, wéi se Teenagers waren, si se dann och zesumme komm a si haten dann och hir éischt Kéier Sex an engem Park, well keen dat jo duerft wossten. Et ass esou, et war esou, oh, dat heemlecht. Also et war och keen immens gutt Buch. Ech weess net, ob ech et nach iergendwou bei mengen Elteren doheem hunn. Ech misst dat eng Kéier kucken. Et war och keen immens gutt Buch, mee si haten halt Sex am Park a si haten halt, weess de, déi Positioun wou s de sou am Fong openeen um Schouss sëtz an dech oh. sou ganz, ganz léif häls. Wat jo am Fong sou, okay, dat ass eng, dat ass eng mega süß Positioun, weess de sou, du kanns der noséien an am Park mécht et och iergendwéi Sënn. Mee et war awer mhm. och fir mech sou e komescht, weess de sou, dat ass net onbedéngt déi éischt Positioun, un déi Leit denken, wa se u Sex denken, grad wann ee vläit e Kand ass. An ech hat awer dunn och nach ëmmer Sou ech mengen et waren och Zeechnungen dran vun de mekaneschen Deeler esou, mee dat war halt fir mech sou ganz laang dat eenzegt Bild wat ech hat vu Leit déi Sex hunn. Sou e wäissen Max mat brongen Hoer an e wäisst Jacqueline mat blonden Hoer déi plakeg am Park an de Büscher sëtzen do an sech ganz vill gär hunn an niewendru läit dann iergendwéi nach e benotzten Kondom oder sou. Also dat Bild huet mech ni méi verlooss.
Also duerfir, wann Dir Eltere gitt, passt op, wat fir Bicher Der Äre Kanner schenkt. An och wann Der Tata oder Monni oder soss iergendwéi Är Geschwëster, Kanner kréien an Dir wëllt deenen een Opklärungsbuch schenken, liest et vläicht selwer eng Kéier, ier Der et schenkt. Dat ass vläicht eng gutt Idee. Oder loosst Iech beroden. Mee ech menge mëttlerweil gëtt et do och scho vill besser Literatur wéi zu eiser Zäit. Ja, grad zu denger Zäit. Dat ass bei dir jo eng Kéier. Jo, e bësse méi laang hier, jo. Hier, ja. Also nieft der Opklärung, déi d'Eltere vläicht esou formell maachen oder net formell maachen, oder Bicher, déi een an d'Hand gedréckt kritt, an dann deene Saachen, déi een esou an der Schoul oder op der Strooss gezielt gëtt, gëtt et jo och aner Méiglechkeete fir matzekréien, datt et eppes wéi Sex gëtt. An dat ass zum Beispill, wann ee seng Eltere beim Sex erwëscht oder se beim Sex héiert. Ass dir dat jee geschitt? Nee, dat ass mir ni geschitt. Mee ech hat awer iergendwann, also wéi ech bis bësse méi al war, sou 14, 15, huet meng Mamm awer ugefaange Saachen aus hirem Sexliewen ze erzielen, wat ech och net onbedéngt gebraucht hätt. Ass dir dat jee geschitt? Also ech hu meng Elteren tatsächlech héieren, mengen ech, ech si mer net sécher, ech sinn net nokucke gaang, mee Et huet esou duerno geklongen. Wat mech e bëssen irritéiert huet, soe mer esou. Et ass virun allem irritéierend, wann een grad amgaangen ass ze masturbéieren an dann héiert een esou Geräischer. Jo, dat si Saachen, déi passéieren. Irritéierend oder verstéierend? Ech géif elo soen irritéierend. Verstéierend fannen ech elo e bësse béis. Also esou vläicht am Ufank, jo. An iergendwann denkt een sech esou, jo, mee deng Eltere sinn och Mënschen a wëllen och Sex hunn a good for them, I guess, dat se s'hunn. Mir hunn awer ni iwwer esou Saache geschwat. Also meng Elteren hu mir, mengen ech, net oft oder ni vun hirem Sexliewe gezielt. Du sees elo, du häss dat net gebraucht. Ech weess net, ob ech dat hätt kinnte brauchen, also wéi ech da reagéiert hätt. Mä meng Eltere waren do éischter zeréckhalend an esou. War ech dann och vis-à-vis vun hinnen, dat heescht ech hunn hinnen och am Fong ni gezielt mat weem ech Sex hat a wéi ech Sex hat a wat dobäi esou geschitt ass oder esou. Also wat och net néideg war, well et keng iergendwéi Accidenter oder esou Saache gouf, wou ech hätt missen driwwer schwätzen oder wou ech hätt misse soen, hei dat lei ass geschitt, kënnt der mech an d'Klinik féieren oder kënnt der déi Persoun an d'Klinik féieren oder esou. Dat ass zum Gléck net geschitt, esou dat dann halt och déi Noutwendegkeet fir doriwwer ze schwätzen net do war. Ech froe mech awer, ob et Méiglechkeete gëtt, fir halt als Elteren an als Kanner e Wee ze fannen, wéi ee gesond doriwwer schwätze kann. Also ech sinn net der Meenung, dat jiddwereen dat muss. An ech sinn och net der Meenung, dat jiddweree mat sengen Elteren iwwer Sex schwätze muss. A jiddweree muss och net mat jiddwerengem iwwer Sex schwätzen déi ganzen Zäit. Mee et ka jo awer och sënnvoll sinn. An et ka jo och sënnvoll sinn, senge Kanner Saache mat op de Wee ze ginn. An et ka jo och sënnvoll sinn, eng eeler Persoun ze hunn, déi ee kann ëm Rot froe bei verschiddene Saachen, also sief et nëmmen, datt een eng Persoun ëm e Kondom biede kann, ouni vu Schumm ze stierwen. Mee ech wéisst net, wéi ech dat gemeet hätt als Teenager oder och nach als jonken Erwuessenen. An ech weess och net, wéi ech dat als Eltere géif maachen, fir menge Kanner dat esou bäizebréngen oder hinnen ze verstoe ginn, datt dat super ok ass, esou Saachen ze froen. Hues du Ideeën? Ech mengen, wat mir do esou duerch de Kapp geet, ass virun allem, firwat dass souguer fir Leit, déi oppe mat Sex sinn, dat Thema Elteren a Sexualitéit esou e grousst Thema ass. Well, wéi gesot, also ech sinn do och relativ ratlos, wann et ëm mech geet, well ech halt, ech sinn oppe mat deem Thema, ech, also schimmt an d'Thema Sex ass wierklech eng immens Raritéit fir mech, awer mat mengen Elteren, ass et einfach komplett de Contraire. An ech weess, dass et ville Leit esou geet. Also ech kenne vill Leit, déi immens oppe mam Thema sinn, mat jiddwerengem, ausser mat hiren Elteren. An ech kann net genau mech drop festleeën, firwat dass dat esou ass. An ech mengen, dofir hunn ech och net wierklech eng gutt Idee, wéi een et als Elterendeel kéint besser maachen. Do gëtt et awer eng ganz gutt Rubrik, déi Kelly eng Kéier produzéiert huet, wou Kelly am Fong doriwwer schwätzt, wéi ee mat Kanner iwwer Sex schwätze kann a wéi een dat no dem Stand vun der Wëssenschaft am beschte maache kann. Mee ech fannen et wahnsinneg interessant, wéi komplex déi Eltere-Kand-Relatioun ass, wann et ëm d'Thema Sex geet. Jo, also dat huet jo och domadder ze dinn, wéi iwwer Geschlecht och vläicht geschwat ginn ass an iwwer Geschlechterrollen. Do gëtt et och eng Rubrik, also et gëtt eng Rubrik, eng gutt Fro, Firwat soll ech mat Kanner iwwer Gender a sexuell Identitéite schwätzen? an eng, déi heescht Ass dat normal, mat Kanner iwwer Sex ze schwätzen? Dat heescht, déi kënnt Der Iech dann ulauschteren an da wësst Der hoffentlech besser Bescheed wéi mir. Ech mengen, wat ganz wichteg ass a wat virun allem wichteg gewiescht wier bei mengen Elteren, dass si och keng Schimmt empfannen ëm d'Thema Sex. Well ech menge ganz vill, virun allem wéi meng Mamm sech ëm d'Thema behëlt, ass Iwwerkompensatioun, fir vun hiren eegene Problemer, Gefiller ëm d'Thema ofzelenken. an huet déi Scham am Fong domat op mech iwwerdro. An ech mengen, dat ass am Fong dat Bescht, wat ee ka maachen, fir dat Thema esou schambefreit wéi méiglech ze maachen, fir dass et halt kee grousst Thema ass, wann ee bei seng, wann ee mat 16 bei seng Eltere geet a seet, hei fuck, sorry, ech wollt grad Sex hu, mee ech hu keng Kondomer méi, hues du der vläit? Well dat wier jo am Fong den Ideal esou vun enger, also zumindest eng Eltere-Kand-Bezéiung, wann ech Kanner hätt, da wier ech frou, wa meng Kanner esou eng Relatioun mat mär hätten, wou se sech safe genuch fillen, fir mech dat ze froen. An ech mengen, dat ass eppes, wat wichteg ass, dass een einfach déi Sécherheet erméiglecht an dat, déi, déi Ofwesenheet vu Jugement. Well ech hunn och, wéi gesot, bei mengen Elteren, dee firwat ech haut net méi, net mat hinnen iwwer Sex schwätzen, ass och, well ech mech immens jugéiert fillen. Also grad vu menger Mamm, déi net Monogamie mat Whoring around, Gläichsätz, hunn ech mer e puer Mol ganz elle Saache missen unhéieren an ech schwätzen einfach net méi mat hir doriwwer. An da soen ech hir och soss näischt méi vu Partnerpersounen, well soss nëmmen domm Kommentarer kommen. An ech mengen, dass do esou déi Ofwiesenheet vu Jugement a vu Sécherheet kréieren ëm d'Thema ultra wichteg ass. A seng eege Charme dermat iwwerkommen, wat natierlech och méi liicht gesot wéi gedo ass, grad well mir och alleguerte mat Elteren opgewuess sinn, déi am zwanzegste Joerhonnert gebuer sinn an déi och an enger wahnsinneg schambehafteter Gesellschaft opgewuess sinn, wann et ëm déi Theme geet. Also meng Mamm wosst et och einfach net besser. Si huet dat net gemaach, well se iergendwéi béis Intentiounen huet. Sou, meng Mamm huet vill Feeler, mee ech mengen net, dass se iergendwéi eng dovun huet, well se wierklech Béises wëll, sou, si wëll dat Bescht fir mech an si huet domat hensdo wahnsinneg droleg Methoden an wahnsinneg fragwürdeg Verhalen, mee ech wees awer dass dat hier Art a Weis ass wéi si mengt mir ze hëllefen a mir am Beschten ze hëllefen.
Wann ech dech lo richteg verstan hun dann lauschteren deng Elteren oder op mannst deng Mamm de Podcast och net, well soss wéissten se déi Saachen jo. Nee.
Ech sin mer bei mengen net secher, meng Mamm deelt op jidde Fall ëmmer ganz brav eis Saachen op Facebook, ganz frou. Oh. Wat ech super fannen.
Mir hun awer bis elo nach seelen iwwert den Inhalt geschwat an eng Zäit laang war dat och an der Famill sou De Podcast an net de Sexpodcast oder méi wéi Sex. Dat huet sech lo bësse g'ännert. Vläicht och well ech dann einfach den Numm soen an net soen de Podcast, mee eng Zäit laang war dat einfach de Podcast. ähm, Meng Eltere lauschteren de Podcast net. Dat kéint awer och domat zesummenhänken, dass se réischt relativ rezent wëssen, dass ech fir de Podcast schaffen, well ech mech réischt dëse Summer bei mengen Eltere geout hunn als Robben basically an ech dat halt och sou hinnen einfach net gesot hunn well ech sou war ok ech sinn net prett fir mech missen ze outen an wann ech hinne soen dass ech fir de Sexpodcast schaffen da kéinten se dat eventuell aus Virwëlz lauschteren, zumindest mengem Papp géif ech dat zoutrauen dass en dorun interesséiert wier an da wëssen se dass ech dee Podcast net ënnert mengem legalen Numm ënnert deem si mech kannt hunn maachen an Ech hunn et hinne elo iergendwann rezent eng Kéier esou bäiläufeg erwähnt. Wisst, dat sinn dann och déi Saachen, wou ech esou sinn, esou, jo, ech maachen dat hei säit zwee Joer an ech hunn dat elo zwee Joer laang virun iech geheim gehal. Ech erwähnen dat elo einfach bäiläufeg esou eng Kéier an hoffen dann, dass eng Fro kënnt. A meng Mamm war net amused, well se sech denkt, dass ech mech souwisou vill ze vill mam Thema Sex befaassen, hirer Meenung no. Si huet bëssi pikéiert reagéiert a mäi Papp war einfach esou, ah jo, cool. Mee ech weess awer, ech mengen net, dass se sech deemools ugelauschtert hunn. Dech dues och zimlech laang gewert mam Outing, hun ech lo richteg dat eraus héieren? Jo, 4 Joer. Ok, bei mir war et na bësse méi laang. Mee wéi war dat fir dech fir dech dann no sou enger längerer Zäit ze outen? An wann ech dech richteg verstanen hun, has de net just een Outing? A so'n Déngen ass mat Outings ass, an mat deene Saachen ass ëmmer, je méi laang s de waarts, desto méi schwéier gëtt et. Also ech hat am Fong zwee Outings bei mengen Elteren. Deen éischte war einfach sou, hey, ech sinn net nëmmen into men. Deen hat ech ier ech 16, 17 war. Dat huet meng Relatioun mat mengen Elteren zimlech verännert an där Hinsicht, dass ech am Fong mega Schiss hat fir mech bei mengem Papp ze outen, well ech mengem Papp laang Zäit eng relativ distanzéiert Bezéiung hat a mat menger Mamm eng vill méi enk, an meng Mamm ëmmer déi war, déi eis, wéi mer Kanner waren, sot, ja héi, wann dir iech eng Kéier, wann der eng Kéier lesbesch sidd, dat ass guer kee Problem, sou, mir sinn hei fir iech an dat ass komplett normal. An wéi ech mech dunn geout hunn, ech hunn mech fir d'éischt mengem Papp geout, wat sou fir mech sou de big deal ass, siess, ech sinn mat em iesse gaang, vu dass ech och net doheem war, vu dass ech fort kéint, sou den worst case, an ech hunn ëngeféier sou, jo. Ech hunn eng Frëndin, an hien huet mech ugegrinst an hie war esou, Denks de ech wosst dat net? An do war d'Bier geschielt an dat war am Fong mega enttäuschend. So ech war richteg enttäuscht, well fir mech war dat esou de big moment, well ech wosst jo scho jorelaang, datt ech datt ech queer wier, mee et war ni esou wierklech d'Geleegenheet fir et ze soen. An ech hat och ni de Besoin, well wéi gesot, ech hu keng Enkel, ech sou meng Elteren an ech war esou, dat ass net relevant fir iech. Et huet am Moment net wierklech eng Plaz a mengem Liewen, firwat soll ech iech dat elo soen? An bei menger Mamm hunn ech dat sou mega informell einfach an der Kiche gemaach, weess de, sou. An fir si war et dunn op eemol e grousse Problem, an deem Sënn, sou, jo, du muss dat awer elo net menger Famill soen, sou, muss hatt awer elo net mat op d'Familljefeier bréngen. Wou ech realiséiert hunn, sou, oh fuck, sou. Also dat huet meng Relatioun zu mengen Elteren immens verännert, an deem Sënn, dass ech op eemol säitdeem vill méi enk mat mengem Papp sinn, wéi menger Mamm. An lo dëse Summer hunn ech mech bei mengen Elteren als net-binär an inter geout, wat ech och schonn laang weess, säit véier Joer. Ech liewe säit véier Joer als Robin, am Fong bei jiddwerengem, ausser bei mengen Elteren. An ech hat am Fong wierklech mer esou, grad wéi ech nach zu Lëtzebuerg gewunnt hunn, mer en Duebelliewen opgebaut. Also ech hu mengen Elteren och, et si sou dräi Leit aus mengem Liewen, déi ech mol heiansdo bei mengen Eltere matbruecht hunn an déi dann och ganz genau wossten, dass se mech dann net dierfte Robin nennen an ech hunn dat awer iergendwann, also sou mat neie Leit hunn ech dat einfach net méi ugefaangen, well ech sou war, ech kann och déi Laascht net op iech setzen, dass dir iech elo net verschwätzen däerft, etc. An grad elo wéi ech fortgeplënnert sinn, also hei zu Maastricht, kennt mech am Fong wierklech jiddwereen nëmmen als Robin. Ech mengen, mäi Chef op menger Aarbecht an eng Persoun an der Uni-Administratioun kenne mäi legalen Numm a soss sinn ech och am Unisystem als Robin agedroe, etc. An Dat war halt elo sou de Punkt, dass ech am Fong och net wëlles hat, mech bei mengen Elteren ze outen, mee dass mäi Papp awer zimmlech krank ginn ass an dass ech sou war, ok, I'm on a clock now an et géif mer leed doen, wann ech em et net soen. An du hunn ech d'Fatéisch mengem Papp gesot an hie wosst, hie war sou, jo, dat mam Inter an Non-Binary war sou, mengs de, ech hu mer dat net geduecht. A wou e méi drun ze knaen hat, war wierklech de Fait, dass ech mäin Numm geännert hunn an dass ech dat säit véier Joer maachen. Do war e wierklech blesséiert. Wat ech och verstinn. I mean, ech hunn hinnen dat elo 4 Joer laang geheim gehal. Ech hat him et gesot, mee ech wollt him och net déi Laascht operleeën, fir dat viru menger Mamm geheim ze halen fir Joren. Dat heescht, dofir hunn ech et och him ni gesot. An hien huet mech dunn och gepusht, fir dass ech et menger Mamm géif soen. An du hunn ech et zwee, dräi Méint spéider menger Mamm gesot. Also mäi Papp huet relativ gutt reagéiert, seng éischt Reaktioun war net ideal, an deem Sënn, datt mer eis dunn awer relativ séier Äddi gesot hunn an ech eng Woch laang näischt vun em héieren hunn. An dat lescht wat e mer sot ass, Oh, ech mengen awer net, datt ech dech jeemools wäert Robin nennen. An hien huet sech awer ganz séier erëm erëm akritt. Also seng éischt Reaktioun war net ideal, mee en huet sech ultra séier erëm akritt an en ass mëttlerweil ultra supportive. E schéckt mer einfach nach ëmmer, heiansdo randomly, Lidder, déi den déi d'Wuert Robin am Numm hunn. Zum Beispill d'lescht huet e mer eppes geschéckt, e Lidd wat heescht Bonnie Sweet Robin an du huet e mech zwou Woche laang nëmme Bonnie Sweet Robin genannt, wat einfach ultra süß ass. An et muss ee jo och bedenken, mäi Papp ass 67. An also grad fir en ale wäissen hetero Cis-Mann, he is doing great. Hie war mat mer am Juli op d'Pride zu Lëtzebuerg. an d'Kufa op d'Pride Events sou an hie war mega begeeschtert an hien ass e groussen Ally a menger Mamm ass et méi schwiereg, dat ass very much a work in progress, dat war relativ vill Mess an dat wäert nach eng laang Zäit daueren bis mer do dat gehandelt kréien, komm mir soen dat mol esou. Also wéi gesot, Outing kann dech Chimie no zu dengen Eltere bréngen oder et kann bestoend Problemer nach eng Keuer amplifiéieren. A bei menger Mamm huet et definitiv scho bestoend Problemer amplifiéiert, wat och de Grond war, firwat ech mech net wollt bei hir outen. Mee ech sinn iergendwéi frou, dass ech et gemaach hunn. An deem Sënn, datt ech einfach elo näischt méi muss verstoppen, well ech elo awer 4 Joer laang literally en Duebelliewen hat an dat och einfach wahnsinneg ustrengend ass. An ech mierken och einfach, datt et mer besser geet, datt ech elo net méi muss oppassen. Weess de, wa meng Elteren da meng Papers wollte liese fir d'Uni, op déi ech gutt Notte kritt hunn, da sinn ech iwwer d'Papers gaang an dann hunn ech alles, well meng Papers ginn ech och of ënner Robin, an hunn ech alles nei ka missen editen, fir mäi legalen Numm dran, dran ze stellen. Ech hunn missen zwee Zertificater ufroen, ee mat Robin fir mech an ee mat mengem legalen Numm fir mengen Elteren ze weisen, einfach sou sou Saachen, wat eng immens mental Belaaschtung ass. An do sinn ech frou, dass dat elo net méi sou ass. An anerersäits huet et meng Bezéiung mat menger Mamm awer wierklech och net verbessert. An et ass och eng Laascht op der Bezéiung tëschent mengen Elteren, muss een och ganz kloer soen, well mäi Papp einfach. wahnsinneg ëmmer den Trans Ally war an déi Saachen einfach versteet, schonn ëmmer, och mat menge binären Trans Frënn, a fir hien dat och mat Non-Binary an Inter, hien huet dat einfach gecheckt an hien huet et éischter bëssi verletzend fonnt, datt ech dat mat Robin sou laang virun him geheim gehal hunn a meng Mamm rafft dat halt einfach guer net an ass hensdo immens eekleg an verletzend doriwwer. An dat ass dann och fir mäi Papp natierlech net einfach, well hien dann natierlech och queesch gëtt, well hie seet, What the fuck are you doing, dass du esou iwwer däi Kand schwätz a esou mat deem Kand ëmgees? An du sinn dann natierlech och esou, keng Anung, ech hu mega Schiss, dass meng Elteren dowéinst mega Buttek kréien an dass dat da meng Schold ass, mee ech weess awer och, dass et net meng Schold ass. Mhm. Ech mengen, ech kann verstoen, wa Leit vläicht eng Gut Reaction hunn, déi net esou positiv ass, wa se mierken, okay, do huet eng Persoun mir e puer Joer laang eppes Wichteges vun hir net gezielt. Esou, dat verstinn ech, well ech mengen, dat ass keen, deen dat super flott fënnt, wann en esou Saache erausfënnt. Mee et ass halt ëmmer den Ëmgang, deen een dann dono domadder fënnt, deen dee wichtegen ass. Also dat elo net all, jo, éischt Reaktioun ëmmer super ka sinn, dat mengen ech ass leider einfach esou, well Leit iwwerrascht sinn, well Leit vläicht net direkt wësse wësse wat se wëlle soen an och hir Emotiounen dann net esou sortéiert hunn, géif ech elo mol soen. Mee dat soll natierlech kee Grond sinn, fir sech net Méi ze ginn. Jo an ech mengen also mengem Papp hunn ech seng Gut Reaction ultra verzien. Ech verstinn et mega, ech sinn em guer net béis dofir. Et war deemols, et huet sou eng zwou Woche gedauert bis mer dunn eng Kéier driwwer geschwat hunn eng Kéier. Dat ware keng einfach Wochen, mee duerno war et awer gutt an ech versti mega firwat dass hie sou reagéiert huet an hie gëtt sech ultra Méi an ech mengen dat ass och sou fir mech e wichtege Faktor, dass ech bei mengem Papp ëmmer bemierken, dass e sech Méi gëtt. An natierlech huet och hien nach ze léieren, well egal wéi cool hien ass fir e Mann a sengem Alter, hien ass awer e Mann, dee sämtlech Privileegien op dëser Welt huet an och zimmlech al ass. An, mee sou hie gëtt sech mega Méi an dat hunn ech bei menger Mamm halt net an dat ass schwiereg. Sou hensdo gëtt se sech Méi, hensdo net an et weess een ni wat kënnt an dat ass halt ultra schwiereg. Jo, dat gleewen ech. Dat kann ech gutt verston. Wéi waren deng Outings bei dengen Elteren dann? Oder däin Outing? Jo, ech hat just een an et huet ganz laang gedauert. Also ech hat oft, oft dat et mer sou op der Zong luch, sou, ech, ech muss dat elo soen, elo ass de richtege Moment. An dann wiesselt iergendeen Thema oder et geschitt iergendeppes oder iergendeen verléisst de Raum aus iergendengem Grond, da wëss du, ok, dann elo awer net. Vläicht awer léiwer eng aner Kéier. Dass dass scho komesch, wann een dat schonn oft sou kuerz virdru war. An iergendwann war dunn einfach de Moment komm, wou ech gesot hunn, ech muss dat elo soen. Dat ass elo einfach, et geet elo net méi anescht, fir dat net ze soen. An dat war dann witzegerweis och sou mat, okay, ech hunn eng Bezéiung mat enger Persoun, wou et kloer ass, datt ech net hetero sinn, wann ech déi Persoun virstellen. An Dat war da sou quasi den Ophänker fir ze soen, hei, dat ass leiers mäin Outing. An et war awer och e bëssen enttäuschend am Sënn vun, datt dat immens séier giess war. An ech menge meng Eltere waren och e bësse esou peinlech beréiert, well ech sot hunn, esou, jo, dat iwwerrascht iech elo vläicht an et ass vläicht elo komesch, dat, dat ze soen esou. A si waren dann esou, jo, du muss awer keng Angscht dofir do hunn, dat ass jo voll ok, da bréngs de déi Persoun eng Kéier mat. An ech war dann esou, jo, mee hutt der nach Froen oder wëllt der nach iergendeppes wëssen? An Oh, fir de Moment net nee merci okay komm mir zum Thema also et wär am Fong guer kee sou ee grousse Moment wéi ech geduecht hat datt et wier mee dat ass och okay also dat ass och net vläicht och ganz gutt wann dat einfach ganz onopgereegt a just eng Informatioun ass déi ee matgëtt an déi vläicht wichteg wär ze soen mee wou een elo net iergendwéi e groussen Opwand muss bedreiwen oder dat iergendwéi muss zelebréieren. Also et gëtt jo oft esou Videoen, wou dann Leit sech jo un hiren Elteren outen an d'Eltere mega gutt reagéieren a mega emotional sinn an ech hunn dann ëmmer Tréinen an den Aen, wann ech dat kucken. Mee et muss net all Outing esou sinn. Also jiddwereen huet aner Reaktiounen an ech fannen dat och am Fong och ok, wann déi éischt Reaktioun elo net super iwwerwältegend ass oder super emotional ass oder vläicht esouguer éischter negativ ass oder ee rosen ass, wisou een eng Saach laang net gesot krut. sinn alles Saachen, déi ech verstoe kann, dass halt dat, wat nom Outing kënnt, wat ech méi wichteg fannen, dat een do ja. dann eben Ënnerstëtzung kritt, op längerfristeg an halt net just an dem engem Moment. Wéi ass dat dann esou mat, ass dengen Elteren hir Ënnerstëtzung dann och längerfristeg bei dir komm, esou mat Queerness? Ech hu schonn d'Gefill, also ech hunn op jiddwer Fall net d'Gefill, dat se dat net giffen ënnerstëtzen, mä Mir ware elo net zesummen op eng Pride oder esou, mee dat huet sech och bis elo einfach net erginn. Mee si waren awer och ganz zuvorkommend, wat esou mäi, mäi Partner ugeet an deen anzelueden oder datt ech gesot hunn, ech si elo Chrëschtdag net bei Iech, mee bei mengem Partner a sengen Elteren. Dat war ëmmer alles super ok an super cool an guer kee Problem fir si. Dat muss ech hinnen héich urechnen an dat huet sech och gutt ugefillt fir do kënnen esou oppen ze sinn a fir einfach kënnen ze soen, hei ech lueden hien gären an, ass dat ok, dann kënnt hien e puer Deeg mat mat mir bei iech an da kënnt der iech kenneléieren an esou weider an do waren si super an ech hätt net d'Gefill dat se anescht gewiescht wieren wéi mat zum Beispill. den Partner, innen vu menge Geschwëster, déi dann halt an heterosexuelle Bezéiungen sinn. Also do hunn ech ëmmer d'Gefill gehat, dat dat ganz gutt opgeholl ginn ass. Wéi war dat bei dir mat esou Bezéiungen? Du hues elo och scho gesot, dat s de ëfters Leit mat bei deng Eltere geholl hues. Dat heescht, déi deng Elteren sinn och net iergendwéi déi béis Schwéierelteren vis-à-vis vun denge Partnerinnen gewiescht? Ech mengen zwar, dass ech net oft Leit bei meng Eltere matgeholl hunn, well ech halt kengem dat wollt undoen, deen Drock vun oh du däerfs dech elo net verschwätzen, an och well et am Fong mengen Elteren net wierklech, keng Ahnung, ech fand et geet se net onbedéngt eppes un. Grad well vill vu mengen zwëschemënschleche Bezéiunge beweege sech ganz staark an deem Feld zwësche platonesch an net platonesch, an ech hunn och einfach keng Loscht op domm Froen, déi ech och net beäntwerte kann. Mee déi Leit, déi ech matgeholl hunn, mäi Papp war ni e Problem, meng Mamm huet meng Partnerpersoun vu 4 Joer elo, also meng Mamm nennt déi Persoun, obwuel se net binär ass, meng Frëndin an déi Persoun ass och ok domat a rullt einfach gemat den Aen a seet, 't ass ok. An do ass meng Mamm ass scho wierklech fei mat him, och well dee Mënsch einfach wahnsinneg süß ass an e wahnsinneg léiwe Mënsch ass. An ech weess awer och, dass meng Mamm sech secretly wënscht, dass ech e Frënd hätt an an déi hetero Spart fale giff. Also si schwätzt och nach ëmmer vu mengen Ex-Frënn, obwuel mäi leschten Ex-Frënd 6 Joer hier ass an meng zwee Ex-Frënn ware wierklech net onbedéngt Typen, mat deene s de däi Kand wëlls zesummenhalen, well déi Bezéiungen einfach net gutt waren an net gesond waren. An dat ass natierlech da schwiereg, grad well meng Mamm och vill net weess, wat tëscht eis virgefall ass a wat déi Männer mat mer gemaach hunn. Mee dat ass dann natierlech och schwiereg, wa si a sou héijen Téin vun hinne schwätzt. A si huet et bis elo nach net gemaach, wann eng vu menger Partnerpersounen derbäi war. An ech hunn hinne elo rezent fir d'éischt Kéier, am Fong wierklech eng zweet Partnerpersoun virgestallt. Dee Mënsch lieft hei an Holland an ech hu mengen Elteren halt. Nodeem ech mech geout hunn, hunn ech hinnen och gesot, Hey, lauschter, do gëtt et nach eng Persoun an Dir kënnt se lo kenneléieren, wann Der wëllt. Well ech wollt och där Persoun net undoen, dass se sech net däerf verschwätzen. Well ech mengen, d'Sar kennt mäi legalen Numm, mee wann ech d'Sar gi froen, hätt d'Sar e warscheinlech vergiess, well ech einfach iwwerall hei als Robin ënnerwee sinn. An do ware meng Elteren och mega fein. Dat war och déi éischt Kéier, dass ech mengen Elteren, säitdeem ech mat menger Partnerpersoun vu véier Joer zesumme sinn, och eng aner Persoun virgestallt hunn. Och well et einfach déi éischt Kéier ass, dass ech eng wierklech seriö, seriö Partnerschaft nach hunn. An meng Eltere ware mega léif a Grad mäi Papp, mega cool, a meng Mamm ass ultra begeeschtert, wat ech och sou sinn, sou uh, well also meng Partnerpersoun vu 4 Joer ass assigned female at birth a meng Partnerpersoun vun elo engem Joer hei an Holland ass assigned male at birth. Dat heescht, do mierken ech scho wierklech, datt meng Mamm, also meng Mamm seet carrément, jo, deng Frëndin an däi Frënd, an ech si sou, nee, si sinn allebéid non-binary. Mee ech mierke schonn, dass meng Mamm do ultra an deene Kategorien denkt an och mech am Fong net als non-binary an inter wouerhëlt, mee ech wierklech wahnsinneg hiert Meedchen an eng Fra sinn an hiren Aen. An si ass halt do schonn wierklech, also si ass immens begeeschtert, dass ech elo rëm déck kréien, si giff dat och sou soen. An dat ass natierlech och rëm kritesch.
Jo, dat, dat gleewen ech. Dat erënnert mech drun, dat bei mengem Outing och esou dee Saz gefall ass, dat da mat Enkelkanner jo wuel éischter näischt giff ginn, an ech du gemengt hunn, jo, mee theoretesch schonn, well bisexuell, dann awer och net weider ausgeféiert hunn, wat esou poly an mono a sou weider ugaangen ass, soudatt dat awer ëmmer iergendwéi esou e wichtegt Thema ass an mech. Ech hunn dat nach net ganz verstanen. Also vläicht kënnt dat iergendwann nach eng Kéier, déi Erkenntnis, wisou dee Wonsch no Enkelkanner esou wichteg ass. Ech hunn d'Gefill, datt et e bëssen um sozialen Ëmfeld läit, also datt halt dann esou, wann all déi aner Leit ufänken Enkelkanner ze kréien an ee selwer huet esou vill Kanner, An déi hunn et ëmmer nach net fäerdeg bruecht, en Enkel kann ze produzéieren, dat een dann iergendwann esou denkt, Hm, jo, okay, wat hu mer falsch gemeet? Doru kann ech zwar elo näischt änneren an ech fannen och net, dat ee soll Kanner kréien, fir sengen Elteren e Gefalen ze maachen, well dann ass et besser, d'Elteren ginn an d'Hondsheem an adoptéieren en Hond a loossen do hir grousselterlech Gefiller un deem Wiesen aus. Ech mengen, dat ass fir all déi Bedeelegt besser. Words.
An dass och einfach esou eng domm Remarque op e Coming Out, oh da gëtt dat jo elo näischt mat den Enkelkanner, si sou, dach, et gëtt dat Optioun, et gëtt kënschtlech Befru, also et gi jo honnertdausend Aart a Weisen, wéi een och als queer Persoun Kanner kann hunn. A Reeboufamilljen existéieren a souguer de gesetzleche Kader gëtt ganz, ganz, ganz lues ëmmer besser, sou. An dat ass einfach, also dee Kommentar mécht mech ëmmer esou queesch, obwuel ech numol Kanner wëll. Ma dann, ob der déi Episod elo mat ärer Reebou-Famill, mat ären Elteren oder ganz eleng oder mat anere Leit gelauschtert hutt, egal wéi, mir soen iech Merci fir Nolauschteren a wënschen iech ganz schéin zwou Wochen ouni eis. An dat der net ganz ouni eis muss sinn, dat beweist déi nächst puer Minutten, well do kënnt nämlech nach Eng Rubrik a jo, mir zwee soen awer scho mol Äddi an Ciao Ciao. Äddi a vill Spaass mam Kelly.
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Wat ass den Ënnerscheed tëscht Erreegung, Loscht an Unzéiung? An der Episod zu der Misexualitéit hunn ech iwwert d'Ënnerscheedung vun Erreegung, Loscht an Unzéiung geschwat. Dëst wëll ech nach eng Kéier separat thematiséieren, fir datt een dat Wëssen nach eng Kéier kann nolauschteren, ouni déi ganz Episod ze lauschteren, mee och fir e bësse méi an d'Déift ze goen. Den Ënnerscheed tëscht Erreegung, Loscht an Unzéiung ze verstoen, kann hëllefen, sech selwer besser ze verstoen a méi Pleséier a manner Frustratioun an dem eegene sexuelle Liewen ze hunn. Ausserdeem kann et hëllefen, ze kucken, wat der eegener Sexualitéit gutt deet, am Géigensaz dozou vun deem, wéi ee mengt, wéi se misst sinn oder wat sollt oder misst passéieren. D'Quell fir dës Rubrik ass ënnert anerem dem Hannah Witton säi Video Sexual Arousal, Desire and Attraction, What's the Difference? Dës a weider Quelle fannt der an de Shownotes op der Websäit. Do klickt der op d'Page Rubriken an da kuckt der ënnert Eng gutt Fro. Punkt 1, Areegung, op Englesch, arousal. Areegung ass physiologesch. Et ass eng spontan Reaktioun, déi ausgeléist gouf duerch eppes, wat een héiert, gesäit, richt, schmaacht oder soss wouerhëlt. D'kierperlech Reaktioun, déi bei Erreegung passéiert, ass, dass Blutt an de Kierper kënnt, virun allem an d'Genitalien, dass déi steif a fiicht ginn, dass d'Nippele steif ginn, dass een ufänkt mat schweessen, dass ee rout Bake kritt an esou weider. Opgepasst, Erreegung kann och passéieren, wann ee grad keng Loscht op Sex huet, zum Beispill wann ee spontan steif Genitalie kritt an engem Aarbechtsmeeting, am Bus oder an der Schoul. Do huet eise Kierper op eppes reagéiert, wat mir vläicht guer net emol bewosst wouergeholl hunn a guer näischt mat Loscht op Sex ze di muss hunn. Ëmgedréint kann et awer och sinn, dass een Loscht op Sex huet, mee keng Erregung, also keng kierperlech Reaktioun verspiert, also zum Beispill, dass een net steif oder fiicht gëtt. Dëst ass relativ normal an et gëtt esouguer e Begrëff dofir. Dat nennt een Arousal Non-Concordance. Wann Iech dat Thema interesséiert, da gitt gären weiderlauschteren dono an d'Rubrik zu Arousal Non-Concordance. D'Thema vum Zesummespill vun Erreegung a Loscht féiert eis awer elo zu eisem nächsten Thema, nämlech Loscht. Loscht oder och Begären nennt een op Englesch Desire. Ëmgangssproochlech seet een dozou och nach horny sinn, gäil sinn, spatz sinn an dorops hin, Loscht op Sex ze hunn, mat sech selwer oder mat enger anerer Persoun. Heiansdo gëtt et och nach Libido oder Sexdrive genannt, obwuel Sex keen Drive ass, mee éischter wéi en duale Kontrollsystem funktionéiert. Méi dozou an der Rubrik zum Dual Control Model. Zréck zum Thema Loscht. Wat heescht Loscht? Dat ka sinn, datt een Loscht op en Orgasmus huet oder Loscht op eng Form vu kierperlechen Outlet. Mee Grënn fir Sex ze hunn sinn villfälteg, wéi zum Beispill Loscht engem wëllen no ze sinn, emotional Intimitéit, Loscht op Spaass, Loscht datt de Partner oder d'Partnerin sech gutt fillt, oder och Loscht op Sex, well ee sech an der Bezéiung veronséchert spiert. Hei stellt sech dann d'Fro, Ass sexuell Loscht einfach Loscht Sex ze hunn, vläicht aus deenen ënnerschiddleche Grënn, déi ech elo opgezielt hunn, déi vläicht u sech net am enkste sënn sexuell sinn, wéi zum Beispill Spaass, emotional Proximitéit oder aner emotional Grënn? Oder heescht sexuell Loscht, datt een explizit nëmmen ab eppes Sexuelles Loscht huet? Doriwwer léisst sech diskutéieren. Schreift eis gären, wat Dir denkt. Beim Thema vun der Loscht oder der Libido gëtt et eppes, wat wichteg ass ze wëssen, Et kann een tëscht zwou Forme vu Loscht ënnerscheeden. nämlech Responsive Desire, also Loscht déi op eppes äntwert, an Spontaneous Desire, also spontan Loscht. Responsive Desire heescht, datt d'Persoune fir d'éischt mussen eng kierperlech Reaktioun hunn, also fir d'éischt mussen erreecht sinn, bevir si Loscht verspieren. Spontaneous Desire heescht, datt d'Persoune Loscht op Sex hunn, ouni virdrun mussen Erreegung ze spieren. Dëst ass wichteg fir ze wëssen, well dat kann erklären, wann Persoune soen, Ah, ech hunn eng niddereg Libido oder Ech hunn kaum Loscht op Sex. An deem Fall kéint et sinn, datt si am Fong responsive desire hunn. Vill Fraen oder weiblech sozialiséiert Persounen hunn zum Beispill responsive desire. Dat heescht, si mussen sech fir d'éischt kierperlech erreecht spieren, fir dann Loscht op Sex ze kréien. An deem Fall hëlleft et net sou vill drop ze waarden, dass ee spontan Loscht op Sex kritt, mee et muss een aktiv Situatioune schafen, wou ee kierperlech erreecht gëtt, zum Beispill sech Zäit huelen an aplangen fir kierperlech Intimitéit. Wann een dann eng positiv sexuell Erfarung huet, wou een erreecht war an Loscht op Sex krut, kann dat fir an der Zukunft eng Bestäerkung oder ee Motivatioun sinn, well ee weess, Ah, wann ech mech drop aloossen, da passéiert eppes, wat mer Pleséier gëtt. Am Géigensaz dozou ass spontan Loscht, also spontaneous desire, wann een einfach esou Loscht op Sex kritt, ouni virdru kierperlech erreecht ze sinn, An dat ass déi Aart a Weis, wéi Loscht an Begären oft a Filmer an an der Popkultur duergestallt ginn. Zum Beispill wann eng sexy Persoun laanscht ee leeft an dann een spontan Loscht op Sex kritt. Doduerch dass een virun allem spontaneous desire, also spontan Loscht an popkulturellen Medien gesäit, mengen Leit oft dass wann si reaktiv Loscht hunn eppes un hinnen falsch ass. Dëst ass net esou. Et kann och sinn, dass Persounen souwuel responsiv wéi och spontan Loscht bei sech selwer kennen. Oder halt eben nëmmen eng Zort dovunner oder ganz ënnerschiddlech zu verschiddene Momenter a Kontexter an hirem Liewen. Näischt dovunner ass u sech besser oder méi schlecht, Wat Frustratioun kann ausléisen, ass wann een eppes erwaart, zum Beispill datt ee selwer oder Partner, innen spontan Loscht hunn, an dat dann net antrëtt. An dësem Fall hëlleft et zum Beispill ze kucken, wéi ee responsiv Loscht kann erméiglegen, wann een dat wëll. Drëttens, Unzéiung, oder och nach Attraktioun, op Englesch attraction. Dat ass wann ee Loscht op eng bestëmmte Persoun huet, also vun där ugezunn ass. Sexuell Loscht kann een och ouni déi sexuell Unzéiung hunn, zum Beispill wann ee masturbéiert. Ausserdeem ass et wichteg ze verstoen, dass sexuell Unzéiung oder Attraktioun nach net onbedéngt dat selwecht ass wéi sexuell Orientéierung. Hei e Beispill, Eng heterosexuell Fra ass generell an hirer sexueller Orientéierung interesséiert u Männer, mee sexuell Unzéiung wäert si warscheinlech nëmmen zu verschiddene Männer verspieren an net zu allen. En anert Beispill wier Asexualitéit. Eng vun den Definitioune vun Asexualitéit ass, wa Persoune keng, kaum oder wéineg sexuell Unzéiung zu Persoune verspieren. Wat awer net heescht, dass Persounen um asexuelle Spektrum kee Sex hunn oder keng Erreegung a keng Loscht verspieren. Bei Sex oder enger sexueller Erfarung kann et sinn, dass een déi dräi Facteure spiert, also Erreegung, Loscht an Unzéiung. Mee et kann och sinn, dass der nëmmen zwee do sinn oder och eng. Ech hat Iech schonn d'Beispill vum Solo-Sex gemeet. Et kann een zum Beispill masturbéieren an dobäi erreegt sinn a Loscht verspieren, ouni Unzéiung. Oder ech hat Iech och schonn vun der Arousal Non-Concordance geschwat, dat heescht, wann een Loscht huet a sech vläicht och ugezu spiert, mee keng kierperlech Erreegung fillt. Oder et kann och sinn, dass een erreegt ass a sech vun enger Persoun ugezu spiert a mat där Persoun Sex huet, ouni lo onbedéngt Loscht op Sex ze hunn, mee wéinst deene villen anere Grënn, wéinst deenen ee Sex huet, awer trotzdeem Sex mat där Persoun huet. Leider kréie mer oft bäibruecht, dass entre guillemets gudde Sex nëmmen dann erfëllt ass, wann een all dräi Facteuren huet. An der Realitéit kann een genau sou schéin, konsensuell an erfëllend sexuell Erfarungen an e flott Sexliewen hunn mat nëmmen engem, zwee oder dräi vun de Facteuren. Wanns du dech elo nach weider interesséiers doriwwer ze héieren wéi sexuell Erregung, Loscht an Unzéiung mateneen interagéieren oder der nach méi konkret Beispiller wënschs, da kuck eng Kéier an dem Hannah säin Erklärvideo eran. Hatt mécht zum Schluss e Quiz an huet sech fir d'Interaktioun tëschent deenen dräi Facteuren e coole Venn-Diagramm iwwerluecht. Du kanns dann och däin eegenen Diagramm molen, well wéi déi dräi sech fir een selwer ufillen a wéi se zouenee stinn, ka sech ganz ënnerschiddlech ufillen.

Pardon, mee dat ass on, dat ass fir mech einfach net realistesch. Sou, dat, dat does not compute. Mee egal.